Ibai karya kenyalang nyedul begulai enggau karuling kembar.
Aku gian main enggau lima iko laki sekali cerita atai ari ida ukai nama amat. Diatu kita benung melingka cerita dalam kain nyelai tang amat nyadi. Begulai enggau aku Caroline Kamba tang sebedau nya aku ka nesau bala mayuh serita tu mina ulih didinga urang besai aja. Anang ne ingat like, komen enggau subscribe kami tanda kita nyukung kami. Diatu kitai ngangauka ida becheritaka cherita iya. Terima. Baka selama, sida bekunsi cherita enggau aku, aku bekunsi enggau kita. Laban kena kami nyaga privasi sida iya enggau tu peminta sida iya empu. Aku gian main enggau lima iko laki sekali. Hai, selamat bekelala semua. Nama aku Ida, ukai nama amat. Aku berumur dua puluh dua taun, aku gawa ba KL ditu baru setaun. Mula-mula suba aku gawa ba bar nyadi waitress ba bar. Nganjung ai, nganjung tedempa nanya order ba bar. Kita penemu enti ba bar sigi endua orang irup. Aku sebenar iya ngasuh kaban ku ngiga kereja ke aku ba KL ditu laban iya sigi udah lama ba ditu. Tapi ku madah ngagai iya, Aku ka gawa ba mall, tapi datai ja aku ba KL iya ngasuh ku kereja ba bar. Maya nya aku nadai pilihan laban ku ka mayar rumah sewa aku ka kereja jampat. Iya madah ngagai aku, bar nya semai aja ari rumah ulih jalai kaki. Enti ba endur bukai legi perlu ngena LRT, agi pun LRT enda semai enggau rumah. Enti ngena Grab ma pulai mansang, ku iya madah. Tapi sebedau nya, aku ka nusi ngagai kita. Nama ga ku kereja jauh? Laban aku belaya ngemedit tuai ku. Iya madah aku tu madik nadai guna, enda enggau iya besaup ngiga duit nupik apai indai semua. Aku udah ngiga kereja. Ukai aku buruk semua tang aku enda diterima orang agi pen gaji mit. Gawa nyu ka parai Tapi enti gaji kitai mina seribu baruh seribu nya buah apa? Nya meh aku gawa ba KL ditu. Apai indai ku sebenar iya naging aku gawa kitu tang aku ke enda mending. Agi pen aku meda bala kaban ku semua udah gawa ba menua orang nya meh aku gawa kitu. Nyadi sehari tu, aku ka nusika kita cherita aku bekeni aku tu tau gian tinduk enggau lima iku laki sekali. Maya aku gawa bebal, aku bisi bekelala enggau siku laki orang putih tu. Laban iya selalu ngirup ngagai baka mi, sebut aja nama iya Tom ukai nama amat. Nyadi Tom tu iya berumur tiga puluh tujuh taun, iya udah lama gawa ba Malaysia ari tu nyadi iya nemu jaku Melayu mimit. Udah nya lama-lama Tom tu selalu nguntik aku sampai kami dua iya nyau bepangan. Dua bulan tua Tom tu bepangan iya alu ngasuh aku pindah ngagai rumah iya. Mesti lah aku ka laban rumah iya lawa, rumah iya bisi private lift access au bisi lift kediri masuk terus ngagai unit iya. Sapa aja ngai diau ba dia. Udah nya bisi swimming pool, bisi gym semua. Aku alu pindah barang ku semua da bai ku. Nyadi aku udah enda diau enggau bala kaban ku agi. Sida kaban ku tu diau ba rumah flat aja. Udah nya Tom ngasuh aku badu gawa ba endur aku gawa laban iya ngai aku gawa malam. Aku gawa ba siti mall tu nyadi tom meh ngajong aku pulai mansang. Bisi enam bulan tua tom bepangan, aku ngasai ke aku meh indu paling beruntung dalam dunia tu. Aku happy bepangan enggau tom tu. Cuma tom tu peda aku kedekut enggau aku. Selalu enti ke menduai iya makai ba lua maia ke diri. Rumah pun aku nulung iya maia. Tapi enda mayuh lah dalam lima ratus ba ke nya. Tapi maa nya sebenar iya bagi aku laban enti ku diau ba kaban ku din tiga ratus ja ku mayar rumah sewa. Tapi napa lah ku aku madah memang patut pen aku mayar rumah sewa agi pen aku diau ba ditu ukai kami duai udah jadi semua. Utai empa pen aku meli kediri masak kediri agi pen aku enda nemu masak utai empa iya nyadi aku masak kediri iya pun masak kediri. Tapi peda aku iya selalu ngoder tedempa iya enda masak pun. Tapi enda ngawa lah iya penting aku bahagia. Bisi sekali malam nya bala kaban Tom bisi ngagai rumah laban ka nyambut birthday iya. Semua kaban nya laki magang bisi empat iko baka nya. Bisi orang Malaysia bisi mega orang putih. Nyadi aku siko ja meh indu ke enggau sida ngirup malam nya. Udah nya kami nyau ngirup-ngirup semua. Dalam jam dua pagi baka nya aku masuk ngagai bilik pangking aku laban aku udah mabuk. Mata aku udah enda letat agi. Udah nya aku galih, tiba-tiba bisi orang tama ngagai bilik. Kumbai ku pangan ku laban lampu pen udah tutup. Megai-megai ku semua tapi tat ka ku aja laban normal lah laban ku mikir nya pangan ku. Iya ba belakang aku, aku enda meda mua iya. Kami dua iya udah bebuka tanchut dah bebuka baju semua nya udah separuh jalai. Tiba-tiba pangan aku enggau dua iko kaban iya nya tama. Aku tekenyit meda iya bediri depan aku, aku alu angkat alu ko madah sorry sorry sorry aku enda nemu aku enda nemu. Iya alu madah it's ok baby it's ok. Kumbai ku iya nganu ku sekali iya nyium ku semua udah nya bala kaban iya semua megai-megai ku. Bisi spare kanan, spare kiba, depan, belakang semua bisi magang. Aku separuh sedar malam nya tapi aku enjoy aja. Nyadi layan ku aja semua sida iya. Peda ku Tom happy amat. Bala kaban iya pun ngasah amat ngelaban ku malam nya. Pagi nya aku dani, semua udah pulai. Udah nya Tom nanya aku, Best ka malam tadi? Aku enggai nyaut iya laban aku berasai malu. Aku amat amat malu. Pagi nya baru aku sedar, nama ga pangan ku sanggup ngaga aku baka nya, ngasuh aku tinduk enggau bala kaban iya agi. Iya madah ngagai aku, Nengah awak lah, tu lah kehidupan. Ni boh lah ka mikir aku tu jealous kelapa aku ok. Enti deka, ujung minggu tu kitai on baru. Aku ngangau ke semua bala kaban ku malam tadi, Tauka enti deka orang bukai pen ulih. Tang aku enda nyaut iya aku enda nyangka iya munyi nya ngagai aku. Meda aku enggai bejako enggau iya semua iya pun mujuk aku nyau sehari hari nya mih iya mujuk aku. Tiba tiba iya nyau manah enggau aku semua masak ke aku tu first time tu keterubah iya masak ke aku tapi aku enggai nyaut iya. Udah nya bisi dalam dua tiga hari iya mujuk aku iya pun putus asa. Iya lalu nganuk-nganuk aku, iya mega nampal aku laban iya madah aku tu pangan ti nadai guna enda nitih semua jaku iya. Udah nya kami duai enda tinduk begulai agi. Iya ngasuh aku tinduk ba luar. Dua hari baka nya kami duai enda bejaku, enda betanya enggau pangan diri. Aku pun nurunka diri ngagai kereja ngena Grab semua. Aku nya makin stress diatu. Aku enggai hubungan kami duai iya baka tu laban aku sayauka iya. Aku enda kala sayauka orang baka aku sayauka Tom tu. ka peda nitih ku aja lah jaku iya aku setuju nama padeh iya udah nya baru iya manah enggau aku baru malam nya bala kaban iya pun datai aku malu aku chukup malu kaban tom madah pakai tu ibuh lah malu malu sehari nya pun udah udah nya. Kami semua nadai ngirup sida iya atai kami terus ngaga projek semua. Macam biasa bala kaban iya bisi ba kanan ba kiba depan belakang bisi megai tu megai nya baju ku dibuka sida iya siti-siti udah nya aku ditanchang sida iya. Aku baka anak patung. Nitih aja nama padah sida iya. Enti sida iya ngasuh aku ningkap, aku ningkap. Enti sida ngasuh aku ba baruh, aku ba baruh. Ari jam sepuluh malam sampai satu pagi baru kami tembu. Chukup lelak spek ku. Tapi aku enda enjoy kali tu. Aku amat takut, aku malu. Enda baka sehari nya. Engka laban ku enda mabuk, nya meh aku malu. Ari siti, aku nanya Tom. Nama gaga ngaga ku begitu? Nama deh enda sayau ke aku ka. Udah nya entu madah ngagai aku. Laban aku sayau ke dek la aku ngaga baka tu. Aku ka deh happy. Anang la dek kelalu mikir negatif semua ku iya madah ngagai aku. Udah nya aku mikir baru nama tepadah Tom tu. Engka amat ga padah iya. Enti pangan orang bukai mesti dah jealous, mesti dah nganu tapi Tom enda. Agi pen aku ngaga semua tu depan iya empu ukai ku ngemelakang ke iya. Iya ke ngasuh aku. Angka amat ga tepadah Tom nya. Nyadi start ari nya, Tom selalu mai aku begulai tinduk enggau bala kaban iya. Aku pen makin hari nyau makin biasa nadai malu agi. Ukai orang sama aja, macam-macam orang bai Tom tu. Aku nanya iya dini iya mulih orang nya semua. Iya madah ngagai aku ba dalam grup. Aku nanya iya grup dini tapi iya enggai madah ngagai aku. Aku madah ngagai kita Tom tu iya nadai milih orang. Ni ke orang udah tuai nyu enda dapat agi pun bisi bai iya. Ni ke orang betubuh besai macham-macham. Amat meh genap lima iku. Aku kadang-kadang belaya enggau Tom tu. Aku madah aku enggai. Tapi enti ku madah enggai iya sigi datai jari ba aku. Ka peda pitih ku aja lah nama te padeh iya. Tok ukai tusi bula sigi nyata nyadi ba pengidup aku. Nyadi tiap ujung minggu lah Tom tu ngiga orang. Kadang-kadang kami ngaga ba rumah kami dua iya, kadang-kadang ba hotel. Aku nitih aja nama padeh Tom. Aku enda berani ka ngelaban iya. Tu mega kala ninggal ka aku ba tengah jalai mayang ke beduai pansut laban ku madah aku enggai. Aku enggai ke nama laban setiap ujung minggu aku lelak. Aku tu ukai nya cuti ujung minggu baka orang. Aku tu ujung minggu aku kereja. Iya lu ringat ka aku. Iya ninggal ka aku ba jalai. Dah ga tengah-tengah jalai aku bedarat ngiga kedai ngiga rumah semua ka ngorder grab. Udah nya kadang-kadang aku tau bisi ngepost gambar tu tu tu ba facebook ba instagram semua orang madah untung ma da sano bisi pangan orang putih. Nya meh sebenar iya nya meh ngasuh aku tu enda kempang enda berani ka ninggal ke tu laban semua orang ka nyadi baka aku tu bisi sekali Aku ka bemalam ba sida kaban ku. Plan last minute laban kami tu tiba tiba nyu begau dalam group whatsapp semua. Maya nya ga aku benung cuti, aku benung boring sida ai pen cuti. Agi pen lama enda betemu. Plan ka masak masak meh ka nyumai lauk sarawak ka nyamba ku jako. Udah nya aku chat enggau tom laban tom nadai ba rumah iya ba luar iya madah ngagai aku iya bisi kerja malam legi baru iya pulai. Tapi peda aku tom nadai reply. Udah nya aku terus ngagai rumah kaban ku. Aku udah datai ba rumah kaban ku, kami udah masak semua, udah makai semua. Sekali Tom call ku. Iya madah, iya udah ba baruh. Iya ka ngemai aku pulai. Aku madah aku ka bemalam ba ditu. Semua kaban ku indu, nama utai ke takut ke iya nadai laki ba ditu. Tapi iya keran ngasuh ku pulai. Iya majak horn kereta ba baruh sampai tiga puluh minit. Seagi aku enda pansut, seagi aku enda nurun, seagi nya iya ngehorn kereta iya. Semua orang ba rumah flat nya pansut, nyau begau magang. Malu ku, chukup malu. Nadai nunggah mua aku tu, kelebih agi enggau bala kaban aku. Ngelama tu semua orang mikir. Sida kaban aku tu pun mikir aku tu senang, bisi pangan orang putih. Diau ba rumah bisi ikun semua. Nganjung ngambi aku pulai kereja bisi duit sekali depan mata sida iya empu nyadi beketo. Aku enda nemu ka madeh nama ngagai sida iya. Aku alu ngambi gari ku aku alu mupuk madeh deh empu pulai pun aku enda. Sepanjai jalai nya aku madahka kita iya nganu nganu aku sampai ngentak-ngentak ke cheremin kereta. Atai ba rumah, iya lalu malu aku, iya lalu nikau ke pinggai mangkuk semua. Iya madah ngagai aku, iya enggai meda aku keluar ari rumah tu tauka tinduk ba rumah orang bukai enti iya enda ngasuh. Aku nyabak semalam-malam nya tapi iya nadai mujok aku. Udah nya, iya ngasuh aku begari. Kombai ku iya ka mujok aku, ka ngemai aku makai. Sekali bai a ngagai rumah orang bisi empat iko laki dalam nya. Baka biasa iya sigi ngasuh aku ngaga pengawa nya. Malam nya aku sigi nadai mood. Aku ka pulai penda ulih layan ko aja tapi ku udah kelalu nadai mood. Datai ba rumah iya alu ngano ko baru laban iya madah Nama gede nak ngelayan orang tadi sampai ditikau iya palsu bungai mimit da ka kena aku. Aku alu lari ngagai bilik mandi aku ngurung diri empu alu dikunchi ku pintu berapa kali ngetuk tang aku ngan muka iya nyau baka orang gila ba luar din. Bisi sejam baka nya aku dalam bilik mandi nya nyau enda berani ka muka pintu laban ku nemu anti ke muka pintu aku sigi deka bebadi laban iya. Aku nya tinduk diri dalam bilik mandi nya semua. Pagi nya, aku meranika diri aku muka pintu. Aku lalu nyimpan semua gari aku. Aku madah ngagai iya. Aku ka pansut ari rumah tu aku ka putus enggau iya. Iya lalu mujuk aku. Ngasa amat iya mujuk aku. Iya madah ngagai aku. Iya ngaga tu semua laban iya kelalu sayauka aku. Iya madah, iya enda kala ngaga bala pangan lama iya baka tu ngelama tu. Iya chukup sayauka aku. Ngasa mat iya merayu ba aku. Udah nya, ninga nya semua, aku nyau kasih ga ke iya. Enda nyadika aku keluar ka putus enggin iya. Kumbai aku, pangan aku udah nyadi utai beketu badu agi iya ngasuh aku tinduk enggau orang. Tapi agi ga pangan aku tetap iya ngasuh aku tinduk enggau orang bukai. Nya ngasuh aku pedis amat ati. Nyadi diatu aku bisi masalah laban utai ku, utai kitai indu nya nyau gatal-gatal. Udah nya enti aku ka kemi pedis, chukup pedis. Enti ba jamban lama ku kemi laban aku enda ulih kemi baka biasa. Mesti mimit-mimit ku mansut ka ai kemi ku laban pedis. Ai kemi ku pun nyau keruh takut ku meda ai kemi ku empu. Aku sebenar iya aku takut ngagai sepital nyau dua minggu utai tu udah nyadi. Aku nyau enggai ngirup ai mayuh agi laban aku takut ka ke mih belama. Aku enda madah ngagai pangan ku, aku mina madah ngagai iya aku sakit aja. Agi pun aku ngambi cuti, udah seminggu lebih baka nya aku cuti nyadi pangan ku pechaya aku tu sakit. Udah nya baru-baru tu aku bisi ngagai poliklinik aja. Aku enda berani ngagai sepital besai semua. Udah nya dutur alu nanya aku, Dek bisi pangan ke? Ku iya, Bisi begulai tinduk enggau macam-macam orang, mayuh orang. Tapi aku enda madah aku tinduk enggau mayuh orang. Aku cuma madah aku bisi pangan aja. Laban dutur madah utai aku kena jangkitan bakteria. Lebih kurang baka nya lah utai padah dutur aku pun nentu faham. Aku alu madah ngagai doktor lalu aku bisi pangan, pangan ku orang putih ka ku. Alu doktor madah, jimat jimat enti bepangan ngan orang luar. Doktor pun alu meri ku ubat bisi dua tiga iti ubat baka nya meri ngagai aku. Nyadi diatu aku udah makin ok. Diatu sebenar iya aku plan aku ke lari ari pangan ku tu laban bulan dua belas tu iya bisi pulai ngagai menua iya laban iya ka ngechup visa iya. Dua minggu baka nya iya bedin baru iya pulai kitu baru ku iya madah ngagai aku. Maya nya aku sigi plan aku ka ngelari ka diri. Tapi aku enda nemu aku ka lari kini laban enti ku pulai ngagai bala kaban ku malu aku chukup malu laban aku udah ngisin ka diri aku udah mansut ka diri ari rumah sida iya udah nya aku ka diau dia baru. Enti ku pulai menua mesti madik tuai ku ngembelik ka aku. Aku enggai dipeda orang tauka sapa-sapa ba menua din aku tu enda bejaya.

Beri mih teladan sereta penemu runding ke manah ngagai ida ngambi iya ulih berubah. Ngagai kita ti ka begunsi cherita enggau kami, anjung mih ngagai email kami udah nya kami kontak kita. Anang neingat.